Унөченче март Буа мөхтәсибәте Толымбай урманында гаилә бәйрәме үткәрде. Мәчет мәхәлләләре тупланып, икешәр командага бүленеп, төрле уеннарда катнаштылар, эстафеталарда көчләрен сынаштылар. Нәни балаларга аерым уеннар оештырылды. Соңыннан Хаҗиләр мәчете мәхәлләсе тарафыннан әзерләнгән плау һәм чәй тәкъдим ителде. Шундый матур күркәм чара үткәргән өчен хакимиятебезгә, яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур Сафиуллинга һәм ярдәм итеп йөргән активистларга мөхтәсибәт исеменнән олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде.

Бу инде әзерләнү безнең мөхтәсибәттә яшьләр бүлеге, молодежный отдел, алар инде оештырып барысына бик зур рәхмәт. Шуңа күрә инде икенче моны шулай игълан иткән вакытта барыбызга да килергә насыйп булсын, катнашырга. Кырыйда калмаска бүген воскресенье барыбер безнең ярты көн җикыда гына уза. Ә монда килеп бергә, бердәм булып, көлешеп, уйнашып, шуңа күрә инде плов та иншалла монда приз бер генә.

Төп кунак республиканың баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев иде. Казыйлар районнарда алып барылган дин эшчәнлеге һәм якынлашып килүче Рамазан аена әзерлек хакында сөйләштеләр. Казыят җыелышы Яшел Үзән имам мөхтәсибе Зиннатуллин Габделхәмид хәзрәтнең Коръәни Кәрим укуы белән башланып китте.

Хәзрәт дога кылды. Йа Раббым Аллам иминлек илә, бәрәкәт илә, рәхмәтләреңә омтылып, күркәм, сәгадәт, изгелектә нияттә яшәргә насыйп кылсаң иде. Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов мөхтәсибәт Буа мәдрәсәсе эшчәнлеге белән таныштырып үтте. Безнең
Мондагы укый торган шәкертләр көндезге бүлектә инде 54 кеше, алар көндезге бүлек дигәннән ул көндезге яшьләр безнең, тугызынчы класс бетерүчеләр, унберенче класс бетерүчеләр. Шулай инде безнең кечке бүлектә инде алар 119, шимбә, якшимбә укый торган шәкертләребез, алар инде олы яшьләре дә бар, анда яшьләр дә бар, эшли торганнар да бар, укый торганнар да бар. Читтән торып укучылар алар безнең 67, алар инде безнең елга без өч мәртәбә аларны җыябыз, ноябрь, январь һәм март. Аннан соң Җәлил хәзрәт чыгыш ясады. Беррәттән, ул бый елгы ураза вакытында бирелә торган сәдака күләмнәрен дә әйтеп узды. Менә фидиянең күләме быел иң киме дигәндә 300 сум итеп куелды. Кемдер әйтергә мөмкин, Гыйбадәт Исламиядә теге ураза фытыры күләмендә дип әйтелгән бит, дип. Әмма икенче ак ние дә бар. Берәү уразасын тота алмаса, бер мескенне нишләтсен? Ашатсын. Рамазан ае булгач, бер мескенне ике тапкыр ашатырга, 150 сумга бүген ике тапкыр ашатып буламы? Була инде, теге ике буханка ипи ала бит, берсен аша, кич берсен аша. Бер шешә кефир белән, ну, теге шуңа менә бу 300 сум итеп куелды инде. Соңыннан мәдрәсәнең иң тырыш шәкертенә, гомрә хаҗына юллама тапшырылды. Шәкертләр арасыннан берсен сайлап, берсен сайлап, самый прилежный шәкерт, самый яхшы шәкерт, анарга инде гумрәгә барга акчасын биреп калдырды, акчасын биреп калдырды, әле, әлхәмдүлилләһ, доллар белән биреп калдырды, хәзер уже. Рубль белән уни, доллар белән биреп калдырды, акчасы түләнде, әлхәмдүлилләһ. Без инде бөтен укытучылар белән педсоветлар ясап, киңәшеп, нитеп, самый прилежный, төрле яктан аны алдык, самый безгә ярдәм итә торган, шәкертләр белән дә эшли, инде ул бөтен якта ул беренче булып тора. Ул әле үзе белми, ул әле үзе белми. Өстә бар мул, юкмы? Бар, бар, бар. Бу инде безнең Мусоев Тәлгатбек. Мусоев Тәлгатбеккә, альхамдулилла, инде менә Аллаһ теләсә, әгәр дә булса, апрельдә Рамазанның беренче беренче көннәрендә ул инде иншааллаһ Умрага барачак Аллаһ теләсә. Гел хәзрәт, Рәфил хәзрәт, сезнең белән

Бәйгегә түбәндәгечә нәтиҗәләр ясалды. Беренче номинация, ун яшькә кадәр. Беренче урын, Хәйбуллин Сәлим. Икенче урын, Мөлеков Хәниф. Өченче урын, Җәлалов Тимур. Икенче номинация, унбиш яшькә кадәр. Беренче урын, Юлдашев Хәсән. Икенче урын, Сәйфетдинов Йосыф. Өченче урын, Сәйфетдинов Әбүбәкер. Буа мәдрәсәсе шәкертләре арасында.

Ассаламу алейкум рамтуллахи ва баракатуху. Хамда уже безнең 20 март воскресенье көнне буа мәдрәсә мәдрәсәбездә матур гына шундый азан бәйгесе узды. Монда бу бәйгедә дә мәктәп балалары һәм дә мәдрәсә шәкертләре катнашты иде. Мәктәп балалары барысы 18 балалар килгән иде.

дин сабакларын өйрәтүдә үзенең өлешен дә кертте. Дини рәсемнәр ясау бәйгесе дә булды. Укучылар курсларга бик теләп йөрделәр. Киләчәктә азан әйтү буенча ярышлар уздырырга ниятлиләр. Шундый ук курслар Бикмураз авылы мәчетендә имам-хатыйбы Асадуллин Илдус хәзрәт һәм Багаутдинова Дөлфидә абыстай җитәкчелегендә оештырылды. Кызлар өчен Карлы авылы мәчете ишеген ачты, анда егермеләп кыз бала йөрде.